Avuxeni matsonga ma ka hina i Mister Romantic mufana wa marhandzu namuntlha ka chanel hi ta kha hi vulavula hi Hlavu de Guupta ya Hlavu de Guupta i jaha leri a ri tlangela Benny Mayengani debate ya va ha ku ri identify kwala ka vo twenty eighteen ya ha ri identify hi Benny Mayengani. ya a nga ta vula ku Benny Mayengani hi un'wani lweyi a nga endla ku Hlavu a tikuma a va a duma ka music tanihiloko hi kha hi swi tiva ku ka album leyi va Hlavu a nga yi tlanga na Benny Mayengani hi yo yi nga endla ku Hlavu a tikuma a duma so na ku ta tlanga ti-track leti. ti nga endla ku hlavu hi hetelela hi va hi n'wi tiva na le ka matiko man'wana ya ni lava ku ta vula kha ni ni vula ni tiyisile ku mufana loyi i dumile tanihiloko a tlangela e nqambi leyi nga duma ti-beat ya like sometimes na me a va ni vutisa ku i mani lweyi a a chayelaka Benny Mayengani. eh, ti-beat sweswi hi ku a ti hambanile na leti a ti tlanga hi prince rangani ya hi ku um eh, tlakusikiza u te na slow jam ya u te na slow jam um ka xigaza ene swi ve kahle hi ku na xo slow jam lexi e te na xoho hi nkarhi wa kahle ya like music ku fambelana na minkarhi most of this so na ku ta tlanga risimu leri nga endla ku Hlavu a duma actually ni ta tlanga ti tele leti nga tlanga hi Hlavu the Gupta leti ku nga ti-hit.

hi yona leyi nga fika yi khoma number number one hikuva i risimu leri a ri na matimba leri vanhu a va a va ri tsakela ngopfu so and a tlhela ni tlanga risimu i rin'wana kwalaho ka album leri na ro a ku ri hit ya va longolokile.

ni ta tlhela ni tlanga risimu rin'wana kwala ka album leri na ro a ku ri hit leri ri nga tlanga hi hlabu digupta xigazaraga

ya xigaza raga and then kusuka kokwalani hi 2019 ya hi vone president benny mayengani na ko a tlhela a releasa album ya ni happy ya na ku ta tlanga track leri na rona a ri ri hit um from the album album leyi hi yin'wani leyi nga fika yi va yi ri na ti-flop ngopfu and na ku ta vula ku yi endle ku na Fill Up Peter Mokaba yi collapse hikwalaho ka album na yo a yi nga ri na matimba minkarhi yin'wani loko a artist va yi humesele a album ya ku yi ba kumbe yi tsakisa xitshungu i la u kuma ku hambi ko yo endla event event yi tala ku yi va successful based on ka album leyi nga yi nga huma leyi .

ya ni happy na ro i risimu leri ri nga fika ri rhandziwa hi vanhu vo tala tanihiloko a ri vulavula hi timhaka ta ku hamba a ni voni yini ka mbyana leyi hi swi leswi hi swi rhandzaka hi hina as a youth loko u tikuma u hambana na munhu u tala ku munhu u vula ku hamba a wu voni yini ka mbyana leyi. loko u vona ku hala se u nga ko sweswinyana swi le ku khanyeni swi le ku fambeni kahle um ku na risimu ra mali ni khulumile um ri hi ro ri nga hatla ri ri rhange ri huma from the album um mara Benny Mayengani u decide ku a vheta a ri faka na le ka album ni happy mali ni khulumile sorry.

eh, na ro ri fike ri va hit ya nkulukumba loyi a tlangile ti-hit a tlanga la president beni mahingani and la ku ta vula vuntiyisi ri ku ri beni mahingani na hlavude gupta um va hlangane hi nkarhi wa kahle minkarhi yin'wani music ku fambisana na minkarhi ma swi twisisa so um kusuka kwalano hi vone um ku tlhe ku va na album leyi nga tlhe yi fika yi huma yi humesa hi Benny Mayengani ya ya swingwirigwiri i album leyi na yo yi nga ta yi va yi ri na matimba swinene ya ka album leyiwa a yi tirhiwile a yi tirhiwile Benny Mayengani la a va ri na xifafa a va ri na xifafa xa ku a album liya ya ni hit a yi za ngi va na that feeling so lava vheta va bela ku dlaya ya lavo bela ku dlaya laniwa so ni ta rhanga hi Phuzani Famba. ya hi risimu leri vanhu ri nga fika ri tsakisa xitshungu phuza ni famba Bana di papa nhlokweni wa nga twa mikhuva ya mindeni ya i risimu leri nga fika ri tsakisa xitshungu ya no la ku phuza ni famba ya i nhlambanyana ro risimu leriwa mara ri fike ri tsakisa vanhu ya tanihiloko beni mayingani mi kha mi n'wi tiva ku hi tinghoma nghoma ya leta ku gega gega nyana letiwa ta nhlamba nyana a hi swa vona president ya so ku va ku ri na risimu na role leri nga va hit from the album evisiwana mhani mi nga ni hlekuli evisiwana mhani mi nga hleki ya hi a ri bala roho swinene leriwa and then ku landzela roho ku va na vutomi i buku ya ntsako na mangava na rona leriwa i risimu leri baka ngopfu na roho loko u tshamile nyana u relax-ini i risimu leri u nga ri tlangaka u kha u ri yingisela na rona ri na meseji ngopfu. ya vutomi buku ya ntsako na mangava eh, nga rivaleni ku loyi a nga tlanga tibitlet ehlavu the gupta ya ehlavu the gupta um eh, loyi a nga chayela niwa um eh, from the album ku tlhela ku va ku na rin'wana risimu huma ka sona

ku tlhela ku va na swingwiringwiri ni ta yi tsutsumisanyana katsongo ya swingwiringwiri risimu leri Benny Mayengani na yena a nga ri tlanga from the album na rona a ri endla swoho ngopfu a ri ba ni vone vanhu va ku tala va haleni Bush va kha na voho va va ri chaya timovheni ta vona vanhu va ku tala va kha va ni vutisa ku i mani loyi a tlangela Benny Mayengani ti-beat susiwa ni kha ni va hlamusela ku ri no i Hlabudiko Gupta. va hetelela va ku va swi tsakela ku mufana loyi va nga n'wi vona and then ni ve ni nghena ka eka ti-YouTube ni kha ni va komba yena ku mufana loyi wa hi yena loyi a tlangelaka Benny Mayengani se and then vanhu va ku tala va comment va ku ya wa ha ri ntsongo wa tikomba so na swilo leswi a swi tlangaka i swilo leswi swi tsakelaka ngopfu hi youth ngopfu like music lowu tlangaka hi xihawu swi hambanile na leswi a swi tlanga hi. hi Prince Rhangani hi ku Hlavi i fike a tisa slow jam and slow jam xi fike hale Bushbuckridge va xi tsakela ngopfu vanhu na lava a va kha va nga yingiseli xigaza a va ze va yingisela hikwalaho ka ti-beat letiya ti nga fika ti cinciwa ka ka Benny Mayengani so and a tlhela ni ya ni ya tlanga. yin'wana album after ka leyi ya swingwiringwiri sweswi hi huma ka leyi ya swingwiringwiri hi ya tlanga yin'wana album na yona leyi nga fika yi va na matimba leyi nga tlanga hi ya album leyi na yona yi ve na matimba Malambani ya album leyi ve na matimba lera ku kwalaya ka a yo a wu nga ta tlurisa na track. hi timhaka ta ku album hinkwayo the overall album a yi ri le ku endleni so a yi ba na yo yi tlange hi nxavo ndzi ni ti vutisa ku nkulukumba loyi nxavo hi yena a nga tlanga album leyi i yi tlanga a ri wexe na mara loko ni kha ni investigator ni kuma ku no hi yena nxavo loyi a nga chaya a album leyi.
Muhlabu, hlabu, a hi yeni hinkwenu kwaleyo. Sivara va nga ku ngheni n'wina, humani Sivara. ya xin'wana lexi a ni lava ta byela beni na yingani ku fanekele va focus-a ka xona ngopfu I ku ka album ya vona beef va nga ha yi siyi because e beef ya vona yi nandzihi yi nandziha ngopfu minkarhi yin'wani loko yi huma ka ka ti-track letiya ta ta ku nandzika ya fika yi nghena ka beef swi endla ku hi xurha so Benny Mayengani ni kombela ku mi nga tshiki beef mi nga tshiki beef tanihiloko mi kha mi swi vona ku va Mister Post va ha ri busy na n'wehe a wu n'wi bifanga ka album leyi u nga yi humesa hi December mara yena still wa ha lava beef. se a ni kombela ku lembe leri mi ngo tlhe mi ngeta mi engeta president Benny Mayengani mi hi tisela beef hi ta kota ku dya nyana mhani se hi laambile hina vaseketeri lava beef ya Sibala na Dludlumbeta na roho risimu leri ri nga fika ri va na matimba ngopfu ya ya ri trend-a leriwa ke so ni ta tlanga rin'wana risimu kwala ka album leyiwa. ya like loko no ta hlamusela risimu hi risimu la ka album leyiwa ni vona nga ku swi ta ni tekela nkarhi wa ku leha ngopfu ene swi nga endla ku ni mi dyela data so um ni nge hlamuseli hi risimu hi risimu mara ku na tinsimu to karhi leti ti nga va ti-hit na to ni lava ku ti phika mara album hinkwayo a yi ba mara ku na tinghoma leti a ti ba swa ngopfu ya ni ta mi khomela
vona ni wa xibobobo vona ni wa xibobobo ya va xinyore um risimu leri na rona fika ri endla so ya ri ba ni ta ku ngunyutisa ri ze ri xa dyambu ya ri ba risimu leriwa

na yena loko a ta humesa album a hlekete ku a i pfala malambani swa swi haha swi n'wi tsandzile risimu leri i I don't think ku i koho lweyi a nga pfalaka risimu leri risimu leri a ri nge pfali hi munhu like risimu leri i risimu leri ra ku loko u ri chaya ro pengisa leriwani ra pengisa leri. ya a ri hi pengisa president la a wu beli la eh, mbilu ya mina mbilu ya mina kasi mana nga ku tshova mbilu ya e, i love song ka sileriwa eh na rona ri fike ri va ri ri na matimba like yo fa ri yi tsakela ngopfu ya wa n'wi rhandza munhu a nga ri ka wena sweswo i ntiyiso sweswo swa endleka ni nge swi hlahlavuteli ngopfu na swona cause ka ha na risimu leri na rona ni ri lavaka leri ri nga heti from the album ya vava mbilu yanga ya money division ya na ro ri ve hit eh, ri ve hit and na loko ta va tihaleni a hluvukani baloge va fike va ri performa ni vone xitshungu xi kha xi ri tsakela ya va ri tsakela ngopfu laha ka ku me ni khome nunu boso i mani eh, i mean ko we u na marriage me ni khome nuna boso i mani ya i risimu leri vana loko swi swi fika kwalani a va ri tsakela ngopfu cause um ri na meaning wo karhi ka hehe as minkarhi yin'wani va yi ri le mabyaleni ka sweswo ku tanihi ya yeah. ya se mirini hlavu sikiza boys eh tanihiloko eh vanhu va ku tala ni ta va n'wi criticize mufana loyiwa ku ri no eh a nga e tlangela Benny Mayengani swikotela ya hi n'wi tlangela mancomani so na ku ta vula ku kha ni tiyisile loko president ni Mayengani na Hlakusikiza va hlangane hi nkarhi wa kahle tanihiloko music wu fana na bolo it's a short term goal ya ni nga ha vula ku swi nga endleka nkarhi wa ku Hlakusikiza a tlangela Benny Mayengani Hit u va wu fikile minkarhi ya ku tala hi vanhu loko swilo. swi va swi herile a hi pfumeli se mara mina ku ta vula ni tiyisile ku nkarhi lowu ni nga le ka wona kumbe ni nga i nkarhi wa right kumbe ni mayengani a nga va a tikuma a tlanga na na producer yin'wana na yin'wana music cause ni vona nga ku nkarhi wa ku a tlanga na Skiza Boys u va wu fikile and hayi ku hlavu wo hluleka xin'wana na xin'wana xi na nkarhi wa xona like ni nga ku ta vula ku. hi sound leyi hlawula a hi nyikaka yona se hi na sweswinyana Benny Mayengani i fanekele a create-a xitayele xintshwa lexi a nga hi tirhaka na xona ka xigaza tanihiloko a swi kotile ku va a hlangana na Hlabo va hi tisela xitayele xintshwa xa xa xa slow jam se sweswi hi le ku laveni ka xitayele xin'wana xa xigaza loko ko va ku Benny Mayengani wo lava continue a tlhela a tlanga na Hlabo Sikiza va n'wi chayela leswi va nga n'wi chayela hi December. na swoho swi ta va mbodza a swi nge vi ti-hit ene swi ta endla ku a vheta nyiko ya ye yi va yi herile vheta swi va swi herile hi yena so a ni ta kombela ku Benny Mayengani sweswinyana a hlangana na ti-producer tin'wani va kha va pfunana mara mufana loyi wa kahlaku a nga n'wu lahli. ma swi twisisa ya vatirhi na yena mfana lweyiwa u tirhe kahle na Benny Mayengani president se ko va nkarhi wu nga fika vanhu va ku tala hi pfumeli loko hi kha hi hanya ku nkarhi loko wu fikile wa ku swilo swi hela wu yo fika ma swi twisisa a hi pfumeleni ku hi tlhe hi va hi swi tiyisisa ku Benny Mayengani hi wo nkarhi wa ko. a lava munhu un'wana loyi a nga n'wi tlangelaka debate ya hi ku nkarhi wa yena a hlaya vusikiza boys ni vona nga ku se wu fikile swa voho swi a swi vhete swi va swi hela hlawusikiza wa ha ri ntsongo boy ka music ni vona nga ku ta kahle loko u ta fika ka ka that age ya va Joe Shirimani ni vona nga ku se u ta va. a ni tivi ku ni nga va se ni ku vitana yini kahlekahle hi ku ku kurisa mara ni lava ku ta vula ku loko u ta va u fika kwalaya ka ti-age letiya ta va Joe Shirimani u ta va u dlaya hi music like a ni tivi ku ti-position ta music ti ti nga va ti fikelela kwihi na kwihi mara ni lava ku ta vula ku kwalaya ka vu doctor laha u ta ze na u tikuma u va u vitaniwa dokodela ya so a hi subscribe-eni channel leyi kulu inkomu.